Luke chapter 24 Jesus wake up from death. For early morning for the first day for the week, the women carry the perfume wey dem prepare go di grave where dem bury Jesus put. Dey come see say dem don roll di stone comot from di grave mouth. But wen dem enter inside, dem no see Jesus body for there. As dem dey confuse because of dis tin, dem come see two men wey their clothes dey shine like light and dem stand for corner. Fear catch the women and they come face ground. But the men tell them, Why una dey find person wey e dey alive for where dead body dey? E no dey here again. God don wake am. Una remember wetin e tell una when e dey Galilee say, Dem must sell man pikin give wuked pipol and dem go kill am trowey, and for di third day e go wake up. Den di women kon remember wetin Jesus tell dem, so dem komot from di grave kon go tell di eleven apostles and di rest pipol wetin happen. Na Mary Magdalene, Joanna, Mary wey bi James mama, and di oda women wey dey wit dem. Na dem tell di apostles all dis tins. But dia word no mean anytin to di apostles, so dem no believe di women. But Peter con get up, run go di grave. E bend down look inside and e see only di cloth. Den e kon go house dey wonder wetin happen. Jesus waka for Emmaus road. Dat day, two men among Jesus disciples dey waka go one village wey dem dey call Emmaus, wey nor too far from Jerusalem. Dem dey tok to each oda about di tins wey happen. As dem dey tok, Jesus kon bigin waka with dem, but Jesus nor let dem know who e bi. Den Jesus kon ask dem, Na wetin make una dey tok like dis for road? Dey kon stand for one place dey surprise for am. Den one among dem, wey en name bi Kleopas, kon tell am, Na only yu bi stranger for Jerusalem wey nor know di tins wey dey happen since? Jesus ask dem, Which tins? Dem ansa, Di tins about Jesus wey come from Nazareth, one man wey wetin e dey tok and do show sey e na God profet, and how our priest oga dem and di pipo wey dey rule us kill am troway. But we bin hope sey na im go free Israel, and dis tins don happen for three days now. Some women wey dey wit us con even surprise us. Dem go where dem bury am put dis morning and dem no see im body for there. Dem come back dey tok sey dem see angels wey tell dem sey Jesus dey alive. Den some pipo wey dey wit us con go di grave. and dem see everything as the women talk, but dem no see Jesus. So Jesus tell dem, Una no get sense, and una no dey quick believe wetin all the prophets talk. Dem no talk say the Messiah go must to suffer all these things and then he go enter in glory. Then he come use wetin Moses and all the prophets write take tell dem wetin God tok about am for im word. As dem near di village where dem dey go, Jesus do like sey e wan waka go front, but dem tell am, Make you stay with us, becos evening don nearly reach and day go soon dark. So Jesus enter di village come follow dem stay. E sit down for where dem dey chop, e take bread, bless am, con divide am give dem. At once na im their eye open and dem con know am. Den e vanish from their front. Dem con tell each other, No wonder e be like say fire dey burn inside our heart when e dey talk with us for road about God. So dem get up at once, go back to Jerusalem. Dem see di eleven apostles and di oda pipo wey dey wit dem, con tell dem, Jesus don really wake up and e don appear to Simon. Den, dem tok wetin happen for road and how dem take know Jesus wen e divide di bread. Jesus appear for di last time. As dem still dey tok, Jesus kon stand with dem tell dem, Make peace dey with una. But dem shock kon begin fear because dem tink sey na spirit dem dey see. Den Jesus kon sey, Why una dey fear and why una nor believe? Make una look my hand and leg, make una touch me, spirit nor get flesh and bone as una see sey I get. Wen Jesus don tok dis one, e con show dem im hand and leg. And as dem nova still believe becos of dia happiness, And dem still dey surprise. Jesus ask dem, Una get anything to chop for here? So dey come give am fish wey dey don cook. E come take am chop for their front. Jesus last word with dem. Then Jesus tell dem, Na the word wey I tell una when I still dey with una be this. Evritin wey dem rite about mi for Moses Law, di Profets Book and Psalms must hapun. Den e open dia mind so dat dem go fit undastand God Wod, kon tell dem, Na wetin dem rite bi dis, Di Messiah go sofa and e go wake up from death for di third day, and dem go use en name prish Give pipo make dem for turn from dia sin kon meet God, and di preachin go start from Jerusalem. Una bi witness for dis tins. I dey send wetin my Papa promise kom meet una. So make una stay for dis town until pawa go kom from heaven kon kover una. Jesus go heaven. Den Jesus take dem go Bethany, kon lift en hand and bless dem. As e dey bless dem, God kon karry am go heaven. So dem woship am, kon go back to Jerusalem dey happy well-well. And dem dey go di temple evritime, dey praise God.